Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal, lo kënnt meng nei Folg schon an Chartlet, no dem Intro geet et lass. Sou, lo geet och lass hei! Fortfahren flussaufwärts heescht eisen nächste Level hei. Sinn mol ganz gespannt, ech hoffen der och. Kucken mer mol wat eis hei sou erwaart ne. Ah do hu mer schon eise klenge Motorboot. Ech mengen dat nennt ee sou ne. Sou an lass hei. Wat man ech schon do schéissen? Ech schéissen hei schon. Ma kee Gegner do an ech schéisse schon. Sou geet dat lo hei duerch oder net? Äh, ech mengen net. Guck ob so lass schéissen ne och net. Dann äh, fuer mer mol weider hei. Si mol gespannt op lo sou déi ähm, war jo beim letzten Deel wou ähm, do hat der jo iwwerall déi Fässer gin, Fässer gesin déi explodéieren an si mol gespannt op där an eis, an dëser Folg op där och kommen. T'ass méiglech, sou eng Vermutung vu mir, well t'ass jo och mat Waasser do hei. Mol kucken. Sou schéi gemaach wierklech wierklech ey. Ech konnt net oft genuch soen also wierklech déi déi Grafik déi ass ëmmer rëm super also obwuel dat Spill scho sou al ass ne mee si hunn et jo hei eng Enker moderniséiert mat mat enger neier Grafik also net neier Grafik mee opgemodst eben hei do war schonn direkt een an do sinn och d'Fässer rëm.

Wat gutt. Oh, jo, do jo, konnt ech awer lo net méi ausweichen. Ah, dat war do, do konnt ech net, net méi bremse richteg. Nee, do kommt der do sinn der direkt méi. Dat gesäiten se net direkt, well se so vun der Hanne sinn. Schéissen direkt vun der Hannen. Äh.

Déi Fässer, jo, si sinn zwar geféierlech, also. Boah, do war eng richteg Explosioun ginn. Voll erof mat em. Da geet jo richtig, richtig zur Saach. Das ist richtig, also net so ganz einfach mam, mam Boot ähm, die, die Fässer zu umgoen. Ne? Die, die kommen einem immer so schnell entgegen. Ne? Also.

Ui. Ich war net ëmmer, ich war net ëmmer de stärksten dran also so, so en Motorboot ze, ze, ze steieren. Also da hatte schon deemoos op der PlayStation 3 meng Problemer, dat weess ech nach also. So, also kann ich, kann ich erof vum Motorboot. Ah, komm, allez.

Schnoen de mer gäer esou dann aus der Deckung an dann zouschloen am richtege Moment, wann et da grad passt. Dir nach futti. Da sinn se och schonn. Zack, erwech, wat ass dee geflunn?

beobachtet. Äh, weißt du was? Ich glaube, ich hab mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da. Okay. Wow, ziemlech scho bal angsteinflößend, ne? Sou Läichen do esou. Dat ass schon äh, bis eng onheemlech Platz hei. Hei am Dschungel. Ui, kommen eng Laser. Wasch mat dem. Ech wot verstoppes mat mir Keng Granat. Ech bin als. Ah, doch, no Sauna do. Oder war den aneren?

So, an déi zwee do, déi sinn awer heimol och nach bezwonge ginn. Wou kommen wir da lo hei do als nächst? Ah, déi do nach zwee, déi sinn och nach zwee. Zweemal eng Laser. Bang, weg. Zack, an den Kopf. So, an dat hei war Meng Folg vun Uncharted. Ech hoffen Äech huet de Video gefall, wa jo da weist mer dat wann ech giff mat engem Like oder abonnéiert mäi Kanal. Hei kënnt der direkt de Kanal nee hei ass et direkt do kënnt der mäi Kanal abonnéieren an mir gesinn eis ne bis demnächst äre Spillkater Äddi.